muriseiko murisei murisei murisei ndadzoka amaiki makeke vadzoka ndadzoka ndadzoka ndadzoka muriseiko ndava yekuti ndikupei kati zvatinoda zviyapa kuti tiite se tinge tichibheka saka zvandinoda ndezvekuti vanenge vatenga zvinhu zvandichakuratidzai panapa munokomenda kuti uh, ndaanazvo kana kuti munoti am done or am ready or yes then ndoziva kuti vanhu vakangoita ten then audu kana as long as vanhu vasati vaten handisi kuita next video because ndofanira kuita zvinhu zviri pane pamba kuda kuita zvinhu mhepo handidi kuitira zvinhu pamhepo da kuita zvinhu zvandoona kuti zvinhu ndiri kuita zvinhu zvekuti zviri kubatsira mumwe munhu but kana pasina mumwe vamwe vanhu vari kuti ah, ah, ah, they are ready to learn with me then there's no need for me to go on saka nyaya iripo ndekuti ndaswera ndiri busy asikana saka ndauya manje ndikupei mutakunanzwa mutakunanzwa ndekuda kuratidza izvinhu zvekuti mutenge zvatichange tichishandisa kana vanhu vatenga zvinhu izvozvo because tinofanira kufamba tinofanira kufamba tese tichinge tatenga zvinhu izvozvo then mati im ready im ready im ready majoina whatsapp group mataura kuti matiratidza kuti zveshuwa munazvo zvinhu izvozvo then ndokupai zvekuchitenga zvatinoda kubhekesa kuti chabheka keke ripi next stage ndeyekuti kuudzai kuti muchitenga flower ipi ngiri isenzi ipi takuchienda kukeke izvi zvinodiwa kuti zvatiri kuda zvekeke redu ratiri kuda hasikana saka vanhu vari siriyasi ka famba inini famba ino anofamba nguva ino haisi kumirira munhu amai makeke vauya kuti tibatsirane amai makeke vauya kuzorerusa zvinhu zvedu ini ndakatobhadhira kuti ndiende kuchikoro but ini ndakubatsira umwe munhu ari kuti aiwa ini ndiri kuda handina mari but ndakubatsirika tichifamba tese nerurimi rwashona rwaamai vedu zvinonzwisisika tichiona pari kukanganisika nepasi rukanganisika saka vari redi mondiudza ndakukuratidzai ukaona uchiti kuda 3000 yepo yegreen yestart pabusiness une problem ukaona uchiti handi kutsvaga ye nhaimi ndipewo mari yekutanga business yakawanda une problem Business inotangwa chero usina mari shoma yaonayo you can start a business kana uri serious neupenyu hwako munhu uri serious neupenyu hwako shoma iyo unotanga business saka kutanga kutanga kuita makeke hakutombode mari yakawanda tinotanga nezvinhu zviri necessary like zvakakosha zvimwe zvese zvekuzoda zvinhu kuda zvinhu yatova drama ratova drama kuda zvinhu tikuda zvinhu zviri necessary ndo zvatiri kuda zvinhu asi kuda zvinhu zvisinei nesu zvatiri kuda zvekuti izvo tikazvishaya hatikwanise kubheka keke ndo zvatiri kuda enda zvinotombowanda nonga zvine izvo zve five or three zvekuzowedzera zvekusvika kumatenga ratova drama because epano tiri kushanda nevanazvo learn to do with and without saka apa nyaya yedu ndeyekuti tichiunganidza zvinhu ngatimboteerere ndiri mweya zimpraise iyo inofamba nesu

saka chinhu chekutanga ichi chinhu chakakosha ichi ichi zvimwe zvanatozove neshona kuti zvinonzi chii ndachi mudoni mind flower ndachita keke rekasoma ngwana pano ndandiri busy ndisaka ndakuze ndandiri busy ndachitota keke ipapapa flower iyi inonzi sefa muchishona sifa sefa sefa sefa sefa yekusefesa kuti flower yedu iite kwazvo ichi ndochinhu chekutanga icho chaufanira kushaya ichi chero ukanzi hauna mari ichi unofanira kutochiita chinonzi ichi sefa ichi chinowanikwa chero kupepu ichi ana mai edu aikokuti ane zvigumwe but isu tinoshandisa ichi ichi ichi chinodiwa ichochi ichi chinonzi pachula ichi then mapani

mapanako then oven yako kana iri diki ichapinda one one as long kana ukaita one pan unogona kuita one pan kana iri eight but ucha kana iri eight uchaita uchabika pane yekutanga wobika pane chitwo unotohafura woisa mixture yekutanga muoven wozomirira kana raibva wozoisa imwe chitwo because na handifarira hangu kuita basa rekuti keke ndorisa kahwani rese muoven kandari saka wani rese kwandiri nontorera time two harinyasoreza anenge sina space tunya ndokutsanangura nichiti chii keke ukawanza mixture mupani sometimes ka kureza kwekeke raiswa riri shoma nekwaiswa rakawanda ka zvakatosiyana kwandiri hangu inini vanhu vanosiyana musandikombee nawo mwana kwandiri ka vanhu vanosiyana saka ita kuti uite mapani ako two kana ari masize 8 kana ari masize 6 ita mapana ako 3 kana wane pani 1 uchatora misi yekutanga uisa muovheni kana ibva wowedzera make sure kuti wadivider by 3 misi yako iyayi handiti then tati sifa spatula pani aka kana pakudekoreta but kana usina ikaka don't worry as long une knife mumba you can still go on this one can replace saka this one for now tomboona kuti chinotoitwa kana une mari kana usina don't care don't worry then bhawo bhawo rachona you can still use chero dishi chero chii but kana une mixawo you can use the bhawo remix remix remix handisi tiri mashure menguva tangoti gagagaga zvifambi saka vari serious vanhu vanenge vatenga zvinhu zvandaisa apa mazviona munodzokorodza vhidhiyo muchiona zvinhu zvese waana zviri vatenga zvinhu zvandaisa apa motiudza kuti maredi munongoti amuredi amuredi amuredi then auno ina asi da kuti ndifambe ndega da kuti tifambe takawanda saka kana matenga zvinhu izvo then toenda kunext stage next stage ndeyekuti ndichikudzei zvinhu zvatiri kuda parecipe yekeke ratichange tichiita chero pakaita five makaita six as long ndine vanhu vandiri kufamba navo chanisi udanje kufamba ndega gais iva serious neupenyu hwako munhu ii ndakatobhadhara kuti ndiende kuti ndiite magega andiri kuita ndakabhadhara but kana ndoda kubatsirawo mahara batsirikawo munhu handiti